Bei Dikrich TV haut emol nees eng Kéier aus dem Autosmusée hei zu Dikrech. Déi lescht 6 Méint, do hat jo hei den Trakter den Takt uginn. Wéi der gesitt, ass elo awer nees méi Tempo an de Musée erakomm. Déi nei Expo am CNVH ass der Mark Alpin dediéiert an och e bëssen dem Garagist a Pilot Jean Redlé, deen d'Mark 1955 gegrënnt huet. Mam Numm Alpin wollt hie säi Plëséier vum Fueren an de Bierg erausdrécken. Hei fënnt een dann och dem Jean Redlé säin éischte Rennwon iwwerhaapt an och deen éischten, deen hie selwer Ufank de Fofzgerjore baue gelooss huet. Den Ursprong vum A106, dat hei ass e Modell vun nëmmen am Ganzen 25 Stéck.
En ass an sengem Jus, wéi en do steet, mat den Autocollanten, mat de ganzen Saachen bannendran, wéi en deemols bis villäicht Enn 70er Joren, 75, 76 villäicht, Competitioun gelaf ass. An et ass rar fir esou Saache vu 55 bis 57, pardon, bis 77 dann esou ze gesinn, datt ee wierklech ka soen, en ass als Rennwon op d'Welt komm an en ass esou haut nach ëmmer. De Serge Pauly, dee matgehollef huet de Sexpo op d'Been ze setzen, ass faszinéiert vun Alpine, an dat scho vu ganz klengem un. Mat nëmme 16 Joer huet hien den Alpine Club matgegrënnt an natierlech och selwer ëmmer Alpine Ween gesammelt. Besonnesch bei dësem Modell awer geréit de Serge Pauly komplett un d'Schwäermen, e Won, deen de Jean Redlé 1963 fir Le Mans baue gelooss huet. Den absoluten Highlight vun der Expositioun, deen, och wann net vill drun ass, vun onschätzbarem Wäert fir en Alpinist ass. Et ass wéineg, et weit villäicht 520, 550 Kilo. Fir déi Zäit war et eppes Spezielles. An fir eis Alpinsliebhaber ass dat hei näppes Spezielles. Et gëtt vun 3 Stéck déi gebaut gi sinn, gëtt et der nach zwee. Et huet eng Valeur. Et huet keng Valeur op de Kilo.
Alpin faszinéiert de Serge Pauly einfach, grad well et e Rennwon mat wéineg Gewiicht a Kubik ass, an dach sportlech a séier. Et wonnert hien deemno net, datt d'Mark no 20 Joer am Abseits elo dach awer rëm an d'Renne kënnt. Deemno ass d'Expo och als Plateau ze gesinn fir en Auto, deen elo rëm u seng al Glanzzäiten uknäppe wëll. Dann dierft der ganz geschwë schonn der Gemeng hiert neit Buch Dikrich, Momentopnahm ze kafe kréien. Viru kuerzem ass d'Publikatioun an den Drock gaangen a mir ware fir Iech bei deem spannende Moment dobäi.

Birgit et ses ânes magiques, esou heescht en anert ganz interessant Buch, dat e BTS-Student vun Dikrech viru Kuerzem zesumme mat engem fréiere Lycéeskolleeg erausbruecht huet. Eng Geschicht inspiréiert un der amerikanescher Kultserie Breaking Bad. Mir hunn den Auteur viru Kuerzem hei zu Dikrech begéint. Genee do, wou hien am Fong geholl d'Idee fir d'Geschicht krut. De Maxime Toussaint ass BTS-Student fir Media Writing am Lycée Classique zu Dikrech. Ee vu senge Liblingsfilmer ass de Film Breaking Bad, wou him besonnesch dës Zeen gefält. Your great aunt Birgit passed away.
I'm sorry, who? Uh,
well, apparently she uh, passed away in Dykirk, Luxembourg, and this was, uh, wow, eight years ago. Wéi seng Proff hien a seng Matschüler virun engem Jor an Dikrech geschéckt hat, fir no der perfekter Geschicht ze sichen, do huet des Zeen eng wichteg Roll gespillt, grad wéi och déi Dikrecher Stuff. A mir sutzen hei op der Terrass zu puer Kollegen an ech hunn halt déi Statue gekuckt. Ech hunn dat ganz verréckt fonnt am Fong. Mir trëppelen all Dag do laanscht an mir realiséieren net, dass am Fong eng Fra de Schwanz vu sengem Iesel an d'Lut hält an do Mënz raushëlt. Ass e bësse komesch an ech hunn direkt dee Link gemaach tëschent de Sue vun der Serie an déi Statue an ech hu mer geduecht, bah, wisou ass dat dann net déi Great Aunt Birgit vu Breaking Bad? Wisou kann dat net si sinn? An da zielen ech seng Geschicht haut. Esou also ass d'Legend vum Birgit entstan, e jonkt Dikricher Meedchen, dat zwee kleng Ieselen adoptéiert huet. Dass doraus eng Kéier géif e Buch entstoen, huet de Maxime deemools awer nach net geahnt. Eréischt wéi hie säin ale Lycéeskolleeg a Youtuber Cédric erëm begéint huet, krut d'Saach de richtegen Dréi, hir gemeinsam Passioun fir d'Medien war direkt erëm do. Deemools hate mer schonn déck vill Projeten wollte man, a sou, mee wann ee méi jonk ass, huet een de Material net a sou weider. An wou mir all ons fir op d'Uni gaang sinn, hu mir eis bëssen verluer. An Enn 2020 krut ech mat, dass hien zeréck a Lëtzebuerg wier. An mir hu gesot, da maache mer enker eppes. An du hu mer eis rëm reegelméisseg gesinn. An no der zweeter, drëtter Kéier huet hie mir gesot, ech wollt schonn ëmmer ee Buch publizéieren. Sot ech, ma weess de wat, ech hunn eng Geschicht. An esou ass et ugaang. De Maxime an de Cédric hate mat dëser Publikatioun op alle Fall déi richteg Nues. Hir Geschicht huet scho vu sech schwätze gedoen. A mëttlerweil ass d'Buch net nëmmen op Amazon ze fanne mee och a verschiddene Bichergeschäfter zu Lëtzebuerg, wéi zum Beispill bei der Librairie Zimmer op der Liberatiounsplaz, déi do och direkt am Zentrum vum Geschéie läit. D'Geschicht vum Birgit liwwert am Fong d'Erklärung vum Ieselsbuch op der Liberatiounsplaz. Virun allem awer ass dëst de perfekte Background zu der Breaking Bad Zeen, wou en Amerikaner vun enger Tatta vun Dikrech beierft gëtt. A grad dee Lien mécht aus der klenger Dikrecher Legend eng cool, International Story. De leschte Mount war nees Octobre Rose ugesot, wou sech mat allméiglechen Aktioune géint de Broschtkriibs agesat gëtt. Fir d'Bloggerin Laura da Silva zum Beispill ass dat nees eng Geleeënheet mat hirem rosa Stull ënnerwee ze sinn an dobäi War si och zu Dikrech passéiert? De rosa Stull ass eng Idee vun der Infirmière Laura Da Silva. Op hirem Blog La Chauve-souris, net d'Fliedermaus, mee déi Glatzkäppeg déi laacht, mécht si schonn zënter Joren alle Frae Courage, déi vu Broschtkriibs betraff sinn. Den Oktober Rose ass si dofir nees vill mat hirem rosa Stull ënnerwee, déi Kéier och an der Groussgaass zu Dikrech.
Mä ech war selwer betraff a krank sinn ass e Fulltime Job an e Fulltime Job vu Salle d'attente op Salle d'attente, wann een op den Diagnostic waart, sëtzt een op engem Stull, wann een op den Dokter waart, wann een op d'Chimio waart, wann een op seng Operatioun waart a waarden op d'Zukunft an et weess een net wat moar ass. An ech denken et muss een d'Leit sensibiliséiere fir den Dépistage. fir datt se net op e rosa Stull musse kommen an déi ganz Zäit do waarden. Dat ass dann d'Symbol, déi éischt Symbolik. An déi zweet Symbolik ass, datt mer d'Fraen alleguerte sollen ënnerstëtzen, déi tatsächlech an deem Fall sinn, an datt se net sollen alleng sinn, an datt se staark sinn, an datt se solle staark bleiwen. An dofir ass dat esou zustane komm. Esou gutt ewéi hei zu Dikrech ass d'Laura Da Silva awer bis ewell nach kaum empfaang ginn. Fir d'éischt emol huet si Rendez-vous mat e puer Damme vun der Gläichheetskommissioun, déi sech et net huele gelooss hunn, hir Solidaritéit mat alle Betraffenen auszedrécken. Mir si puer Membere vun der Egalitéitskommissioun vun der Gemeng Dikrech a mir wënschen alle Fraen, déi betraff si vum Broschtkriibs, sief et, datt se d'Diagnos hunn, datt se a Behandlung sinn, datt se et schonn iwwerstanen hunn an awer nach ëmmer am Kapp hunn, Alles Guddes, mir wësse jiddferee ka betraff sinn a mir halen hinnen d'Daumen fir d'Zukunft, datt si hiert Liewen gutt kënne virufueren a regléieren. Kennt dir de rosa Stull? Ëmmer rëm bleiwe Leit stoen a loosse sech op de rosa Stull begleeden, wou si dann e Message u Betraffener oder allgemeng un d'Populatioun riichte kënnen. Nee, wat ech wollt gär soen, ech fannen déi Initiativ hei vun Iech immens super, datt Der dat maacht. Ech hunn och ganz vill Respekt fir déi Leit, déi déi Krankheet hunn. déi domadder musse liewen, well fir vill Preller et ass net einfach, wa se dono eng Brosch manner hunn. An Gott sei Dank gëtt et momentan gutt operativ Interventiounen a ganz gudde Soutien vun den Dokteren. An dat fannen ech einfach super. A fir de Rescht géif ech soen, Ech mengen einfach nëmmen, dass all Mënsch muss probéieren e bësse méi gesond ze liewen an e bësse méi mat ouni Stress. Jo, also besonnesch am Oktober, mee awer och am Laf vum ganze Joer soll een, mengen ech, un all déi couragéis Fraen denken, déi u Broschtkriibs erkrankt sinn an och un hire ganzen Entourage. Fir déi Leit, déi gären no der Gesondheet kucken, gitt an den Dépistage vun der Mammographie a fir déi Männer, déi betraff sinn, Gitt Iech, gitt Iech, gitt bei den Dokter, loosst, gitt an an d'Preventioun, fir datt der net op dee rosa Stull kommt. Moien, ech sinn d'Amra, ech hunn 20 Joer an ech wollt all deene Fraen dobaussen wou betraff sinn, ob eeler oder och déi méi jonk, datt der net alleng sidd, Courage an ëmmer positiv denken an dir sidd déi Schéinst. De rosa Stull ass beléift bei deene meeschte wou d'Laura hikënnt. Sou opgeschloss a solidaresch wéi zu Dikrech gëtt si mat hirer Aktioun awer net dacks opgeholl. D'Micht, also et kënnt ganz gutt un, well d'Leit si sech dat net bewosst. An hei hu mer wierklech e ganz flotten Accueil zu Dikrech. D'Leit sinn extreemst betraff an, jo, also d'Leit si ganz frou, wann de Rosa Stull kënnt. De Rosa Stull dierft also och 2022 zimmlech sécher nees zu Dikrech passéieren. Enn Oktober wor an der École d'Hôtellerie de Tourisme, EHTL, hei zu Dikrech och déi feierlech Zeremonie wou d'Diplomer iwwerreecht ginn. Ëmmer en grousse Moment deen entspriechend zelebréiert gëtt. Déi Kéier awer wor nach eng méi lass ewéi gewinnt. Duerch d'Pandemie bedéngt goufen nämlech zwee Joergäng matenee geéiert. Enn Oktober an der Hotelschoul zu Dikrech. Haut ass et un de Premièreschüler a schülerinnen vun der EHTL deenen en onvergiesslechen Owend ze man, déi lo d'Schoul hannert sech loossen oder schon hannert sech gelooss hunn. Nach e leschte Briefing an da mussen si an d'Arena. Sidd der bëssen opgereegt? Jo, ech si bëssen opgereegt, well dat ass déi éischt Soirée, déi mer erëm hu zënter laangem. An do wëll ee jo awer och, datt alles gutt ofleeft an datt de Clienten awer och zefridde sinn. Mee Dir hutt awer laang geüübt heifir, denken ech? Mir hu relativ laang geüübt. Ech si lo am leschte Joer, sinn an der Terminalsklass an d'Opreegung bleift awer ëmmer, zemools dat d'Diplomiwwerreechung ass, wou wierklech alles soll tipptopp a propper sollt oflafen. Dat hei gëtt tatsächlech keng Soirée fir déi aner. Op dësem Owend sollen eng 99 Schüler a Schülerinnen dat Stéck Pabeier an de Grapp kréien, dat si fir d'Beruffsliewe qualifizéiert. Begleet gi si dobäi vu Famill oder Frënn. Eng Soirée also, wou wierklech alles muss präzis geplangt sinn. Mir hunn zwou Promotiounen dëst Joer beieneen, 2021 an 2020, an et ass esou, Wat mer bal 300 Leit hei hunn, mir hunn eis missten op zwee Säll ausdeenen. An wat och exzeptionell ass, et ass net am, et ass am Sëtzen an et gëtt eppes z'iessen. Dat heescht, et ass e grousse Kino, besonnesch och fir déijéineg, déi et organiséiert hunn. Fir d'éischt awer emol gëtt et nach e wichtege Message a punkto Nohaltegkeet mat op de Wee, vum René Mathieu, dee mat senger Distillerie zu Buerglënster elo scho fir d'zweet hannereneen zum beschte grénge Restaurant an der Welt gekürt gouf an dee selwer och dräi Schüler aus der Hotelschoul bei sech schaffen huet. Säi But ass et net, Leit zu Vegetarier ze maachen, mee zum Nodenken unzereegen. On va changer parce que l'équilibre alimentaire pour être pour être en bonne santé c'est plutôt 80 pourcent de végétal et 20 pourcent de protéines, végétales ou animales.

Les humains. Et ass ganz kloer, dat de mir eis Verantwortung mussen iwwerhuelen, wat nohalteg, saisonal an och regional ubelaangt. An do hu mir wëlles, ganz kloer weiderzemaachen. Ech mengen, den Ufank war virun X Joren déi ganz Tendenz mat dem Bio, mam Biologeschen, alles Agriculture biologique. An eng Hotelsschoul däerf sech au contraire net verstoppen, mee muss am Fong Virreider sinn an mam gudde Beispill virgoen. Dësem Owend awer hu si all hei aneres am Kapp. Endlech hiren Diplom am Grapp halen, dat ass de But fir haut. Et mierkt ee richteg d'Freed am Sall bei alle Leit, dass si et elo endlech gepackt hunn. Ganz gutt. Ech si wierklech stolz no all deene Joren endlech en Diplom ze hunn. Wéi war déi Zäit dann hei op der Schoul? Wäert der se vermëssen? Jo ech wäert se vermëssen. Also am Ufank war et schwéier a mat der Zäit a mat de Stagen dann huet ee ëmmer méi Erfarung an dat gëtt ëmmer d'Loscht weider ze maachen. Ënnert den Diploméierten ass iwwregens och d'Duechter aus engem Dikrecher Gastronomiebetrib. Je suis fière d'être là et de ma fille voilà de qu'elle avait réussi à faire son son diplôme parce que même si on trouve que c'est facile de venir à l'école hôtelière hein, C'est quand même pas si facile que ça, alors je suis fière d'elle qu'elle a réussi tout sans aucun problème. Also ech fille mech, also ech si frou dass ech, also dass ech gepackt hunn an dass ech och all déi Stagë maache konnt, well ech dann do vill, also vill méi vill Saache bäigeléiert hunn an jo ech war jo och dëst Joer dräi, dräi Méint laang zu Malta an jo et huet mer immens gefall.
An elo, wou geet et hin?
Ma momentan, also schaffen ech awer schonn e bësse mat mengem Stéifpapp an senger Entreprise an ech maache lo e bësse Marketing a Comptabilitéit, jo. Jo, an dann fir d'nächst Joer kucke mer, wéi et weidergeet. Net jiddereen huet d'Chance am Familljebetrib unzefänken. Trotzdeem kréien déi meescht den Owend net nëmmen einfach en Diplom an de Grapp gedréckt, mee hunn och schonn en Job an der Täsch, wat domat zesummenhänkt, dass si vun Ufank un an der Hotelschoul fir e puer Wochen am Joer beim Patron schaffen, An do dann quasi vun der Schoul ewech engagéiert ginn. Ech sinn ab Januar soll ech op dem Croisièresschëff als Rees-Scout agestallt ginn. Op AIDA? Op AIDA, genau, jo. Dat heescht, Iech zitt et an déi grouss Welt eraus? Jo, natierlech. Ech wëll vill méi entdecken an net zu Lëtzebuerg déi ganz Zäit bleiwen. Eng Schoul also, déi tatsächlech Zukunftsperspektive bitt, oder wéi dës jonk Fra seet, déi dat nächst Joer wäert ofschléissen. Et ass un sech eng ganz flott Schoul. Et ass komplett aner wéi aner Lycéeë elo, mee et bereet eis wierklech op dem Liewe vun der Aarbecht vir. An se drécken eis och wierklech bis um Enn bei eis an. Mir komme just méi staark eraus.
Dikrech huet eng grouss Panoplie u Restauranten, wou kulinaresch Spezialitéite vu bal all Ecken aus der Welt ugebuede ginn. Elo dann ass erëm eng nei Adress dobäi komm, mat südamerikaneschem Flair. Mir ware fir Iech laanscht luussen.

Duerch d'Pandemie wor dat lescht Joer och de Concours National du Film d'Auteur hei zu Dikrech ausgefall. Dëst Joer konnt dësen nees am Ciné Scala ofgehale ginn. Aus de Filmdeeg war wuel e Filmdag ginn, awer d'Auszäit vun 2020 schéint dem Concours gutt gedoen ze hunn, d'Qualitéit, déi war duerch d'Bänk exzellent. Eemol am Jor organiséieren de Ciné Camera Filmclub vun Dikrech an d'Fédération Luxembourgeoise du Cinéma d'Auteur, FGDCA, den nationale Concours fir Autorefilmer. Dat si Filmer, wou de Regisseur alles vu vir bis hanne selwer bestëmmt. Déi beschte Wierker ginn ëmmer am Ciné Scala zu Dikrech presentéiert an ausgezeechent. Och den 68. Filmfestival huet nees iwwerzeegt. Ech war de ganzen Dag hei an dat huet mech schonn interesséiert. well mer ëmmer virdrun domat ze dinn haten an ech fannen et ass och eng schéi Variatioun dran. Et war och e bëssen aktuell Sujeten, jo wat och wat de Covid betrëfft. Et waren och Saache vun der Jugend dobäi, wat ech och ganz flott fannen an dann och déi Dokumentarfilmer. Also ech hu fonnt, datt et eng ganz schéi Mëschung war an et ware jo awer relativ vill Filmer. D'Madame Schmitz ass d'Wittfra vum fréiere President vun der FGDSEA. Him zu Éieren huet si d'Coupe Louis Schmitz an d'Liewe geruff. An déi goung, wéi och scho bei der Editioun 2019, un d'Chantal Lorang an hire Youstube fir de Film The Seaside Is Our Home, deen iwwregens och de Spezialpräis Meilleure Photographie krut. Virun allem iwwerzeege konnt déi sensibel Autorin awer mat dësem Film La terre est bleue comme une orange, deen am ursprüngleche Sënn vum Film d'auteur ze verstoen ass, Virun 100 Joer nämlech waren Autorefilmer där, déi e Bezuch zu engem renomméierte literareschen Autor haten. Fir dëse klenge Bijou konnt déi talentéiert Amateurcineastin net nëmmen den éischte Präis an der Kategorie Fantasie mat heem huelen, mee och de Präis vum Jury fir de beschte Film vum Festival. E beléifte Gaascht um Festival du Film d'Auteur ass awer och de Vito Labalestra vum Studio 816, dee sech déi Kéier dem Thema Lockdown ugeholl hat an um Festival eng Trilogie ronderëm d'Pandemie presentéiert huet. I would suggest to joint venture with the Do you listen? Do you? Home, I have a meeting to go to. Bye bye. Eemol e Film iwwer de Lockdown, dann een iwwer déi Zäit dono an dunn nach emol de Film Reset iwwer den zweete Lockdown. A fir genee dësen traureg an dach hoffnungsvolle Film gouf et den éischte Präis an der Kategorie Fiktioun. Dee leschten, dat ass de Reset, wou erëm en neie Lockdown komm ass, deen e bësse méi kleng en, wou awer Problemer sech an der Gesellschaft erauskomm sinn, wéi Jong, wéi Leit, déi aleng sinn, Während der Chrëschtzäit, Leit, Jonker, Studenten, déi sech isoléiert hunn, wou d'Depressioun ëmmer méi komm ass, an dat huet eis, also de Merik an ech, inspiréiert fir do ronderëm en kleng klenge Court métrage schnell ze maachen, fir dann déi Trilogie do ofzeschléissen. Mat dësem Filmfestival wëll een awer an éischter Linn e jonke Public uschwätzen. All Joers gëtt et duerfir eng Kategorie Jeunesse, wou och ëmmer nees Filmer vun der SNJ Media Factory presentéiert ginn. Vu Jonker dat ganzt Jor iwwer geléiert gi mat Medien ëmzegoen. Also si maachen zum Deel selbstänneg, si kréie gewise wéi een ee Film mécht a si kënnen da bannen engem Dag hir eegen Ideeë realiséieren. Mat der Ënnerstëtzung vu Freelance kënne se dann awer jo alles selwer maachen, si musse filmen, si musse Schauspillerin an jo dat ass dann, si maachen dat da selbstänneg jo. De Prix Jeunesse, dee goung déi Kéier allerdéngs un déi jonk Elena Labalestra, déi hiert Handwierk vun hirem Papp geléiert huet. Si huet mam Zeechentrickfilm Bad I'm Badder iwwerzeegt. D'Elena selwer konnt bei der Remise des Prix wuel net dobäi sinn, de Mentor huet sech duerfir ëmsou méi gefreet. Ze gesinn, datt mäi Meedchen eppes kritt huet, dat den éischte Concours, wou et matmécht, an se huet selwer gesot, ech kommen net, well ech schumme mech, et ass souwisou, wéi se haut soen, dat Wuert soen ech elo net, et ass souwisou näischt, an voilà, et ass ganz humble, also et ass awer fir mech Also ech, dat ass genial wat et gemat huet fir, an ech mengen et fir d'Leit, d'Leit hunn, et huet och en Prix de coup de coeur net fir näischt kritt, voilà, an dat huet mer awer vill Freed gemat. Fir de Vito huet jidderee Kreativitéit, si misst just einfach gefërdert ginn. De Filmfestival vun Dikrech dréint säint sécher dozou bäi. Direkt vis-à-vis vum Autosmusée hei huet fréier emol eng Kéier den Auteur a Schauspiller Henri Losch gewunnt, deen am Laf vu sengem Liewen ëmmer nees gäre op Dikrech zeréckkomm ass, zum Beispill fir säi Film Die Zwee vum Bierg am Militärmusée opzehuelen. Mir hunn den Henri Losch bei Geleeënheet vu sengem 90. Gebuertsdag hei zu Dikrech begéint a mat him en Tour op wichteg Statiounen aus sengem Liewe gemaach. Den Henri Losch ass 1931 zu Dikrech an enger Privatklinik op d'Welt komm. Deemools huet d'Famill an der Palaststrooss gewunnt. Nëmmen zwee Joer dono dunn ass hien an d'Rue Stavelot, genannt Gruef, geplënnert.
Hei si mer am Gruef. Dikrech war eng Festungsstad an virdru war en déiwe Gruef. A wéi se dat zougeschott hunn, hu se eng Strooss draus gemaach. Deen Numm ass ëmmer nach bei den Dikrecher bliwwen, de Gruef. An dat Haus do, dat Grot, do hunn ech meng Kannerzäit verbruecht. En einfacht Haus, awer historesch gesinn e ganz interessant. D'Gebai ass nämlech schonn um Ufank vum 19 Joerhonnert gebaut ginn, wéi Lëtzebuerg e fräiwëllege Contingent krut. Deemools krut Dikrech am Kolléisch an der Avenue de la Gare eng Kavallerie. D'Haus an der Rue Stavelot war an der Zäit als Wunneng fir d'Offizéier gebaut ginn. Awer wat nach flott war, dat ass do ënnendrun, tëscht deem rout-orangen Haus an eis, do ass e klengen Haff, do war e grousst Gelänner virdrun. A wéi ech nach esou ganz kleng war, Hunn ech dierfen an deem Häffchen do spillen, sou laang wéi ech wollt, an ëmmer mat der Nues hunn ech dann zum Gelänner eraus gekuckt, besonnesch wann de Benny koom. De Benny, dat war jo dee klengen Zuch, deen op Veianen gefuer ass, an deen ass déi Säit, wou lo den Trottoir ass, sou laang, sou no laanscht gefuer. An dann hunn ech de Maschiniste gewéng, an dat war besonnesch flott, well ee vun de Maschiniste war mäi Monni.
Et war eng onbeschwéiert Zäit, wéi d'Kanner nach op de Stroosse gespillt hunn, ouni mussen op den Trafic ze uechten. D'Autoen aus dem Garage Wagner direkt vis-à-vis awer, do wou haut den Autosmusée ass, déi haten et dem Henri Losch ugedoen, grad ewéi déi léif Meedercher vum Garagist, wouvun eent spéiderhin de Garage iwwerholl huet. Vun der Rue Stavelot aus hat den Henri Loge et net wäit bis bei déi nei Laurentiuskierch, do wou hien als klenge Bouf eng richteg Massendéngerkarriär duerchlaf ass. Bis zum éischte Massendénger huet hien et deemools gepackt an erënnert sech nach haut un déi sëlleche Spiichtercher, déi d'Bouwen dobäi gedriwwen hunn. Mir Kanner souze jo ënne vir, dës Säit Bouwen, déi Säit Meedercher. An do waren awer da scho Meedercher, déi mer gär gekuckt hunn. Dann hu mer heemlech iwwergekuckt, ob dat eis och géif kucken. A wann, da ware mer happy, géife mer haut soen. Déi Zäit ware mer gléckséileg. Awer mir hunn no vir gekuckt. A wann de Paschtouer op de Predigtstull geklomm ass, da hu mer d'Still fir all missten eropdrécken, fir nozelauschteren. Mir hunn nogelauschtert, mee mer hunn awer näischt matkritt.
Manner flott dogéint gouf et 1940, wéi d'Preisen op Dikrech komm sinn. Den Henri Losch, deen zu där Zäit an d'Schoul direkt nieft der Kierch gaang ass, war der grad emol néng, wéi den Zweete Weltkrich ugefaang huet. En Nazi vu Wien war deemools Schoulleiter ginn an huet Kanner gedoen, däitsch Propaganda aus den Zeitunge virzeliesen. Déi awer hunn net alles matgemaach, eng Form vu Kannerresistenz, wéi den Henri Losch festhält.
Am Ufank hunn d'Preisen nach iwwerall gewonnen. A wéi se dann op eemol net méi gewonn hunn an t'ass hannert sech gaang, dann hu mir gegrinst, besonnesch wéi dunn d'Amerikaner nach an de Krich koumen, an dunn ass se einfach, dunn ass bal aus dem Hutt gesprongen, huet Kräisch gedoen, ne, wir sollen uns nur nichts einbilden, wenn die Amerikaner kämen, dann Geht es wie allen Blödianen, danach kommen die Russen und dann werden die Köpfe rollen, huet de Krich an dann hu mir nëmme gegrinst. Den Zweete Weltkrich huet de klengen Henri staark geprägt. Dofir huet hien och an den Artscher d'Dréibuch zum Film Die Zwee vum Bierg gedréint, deen dunn zu senger grousser Freed och nach an de Kellere vum Militärmusée opgeholl gouf, do wou hien och perséinlech Erënnerungen huet.
Majo, ech kommen ahinner fir Souveniren op ze frëschen. Jo, déi al Gebaier, déi ziele jo e puer Geschichte fir sech. Majo, 34 si just an d'Spillschoul komm, mäi Papp war Chauffeur op der Brauerei, an dann ass hien heiansdo mat sengem Camion heihinner komm, dann huet e mech matgeholl. Do hunn ech also fir d'éischt dat Haus hei kennegeléiert. Mol war nach kee Musée, do war et wierklech déi al Brauerei. Mäi Papp sot ëmmer mäi Camion, mee et war net säin, et war jo vun der Brauerei, mee si ware responsabel fir dee Camion. Den Henri Losch als Kand vun den Drësseger huet den Zweete Weltkrich bis haut net vergiess, net d'Geschichte vu sengem Papp, awer och net d'Geschichten, déi d'Bouwen aus där Zäit nëmmen duerch de Krich erlieft hunn. Eng haart Zäit, fir déi um Enn awer Mënschlechkeet iwwerweit, fir aus all Situatioun ëmmer dat Bescht erauszehuelen. Wann ech elo hei déi ganz Rëtsch Kole gesinn, da gesinn ech mech erëm als jonke Borscht direkt nom Krich. Do luchen déi do zu Dausenden an de Stécker dorëmmer a mir hunn se da gesammelt. Mir hunn d'Kugelen erausgedréint an d'Polver hu mer op den Trottoir gestreet, hu mer Zeechnung gemaach, eng Kierch, eng Schoul, eng Bréck, fix Spuer dobäi an da waren déi Zeechnung hei schwaarz op den Déngen. An wa mer festgestellt hunn, wann alles eraus war, a mer hunn dann déi Hüls dohinne geluecht, hu mer de Steen op den Zünder fale gelooss, dann ass d'Bank ass dee fortgefuer. Jo, also wann ech esou. Da kommen d'Erënnerungen automatesch. En hat ze vill Spiichtecher gedriwwe ginn. Vill, déi hate Chancen. Ech hunn awer och Komeroden, déi hunn d'Liewe gelooss. Jo, mä wann ee bedenkt, an den Zeitungsannoncen, bis 46 hu mer 60 Ziviliste fonnt, déi gestuerwe sinn duerch esou Krichsevenementer, well Munitioun a Minnen nach rënderëm lagen. Fir den Henri Losch war dës Rees an déi al Zäiten op alle Fall e flotte Moment, deen hien erëm esou richteg opbléie gelooss huet An him um Enn och nach eng flott Surprise bitt.
Salut! Lo hu mer just vun dir geschwat. Komm heihin!
Grad ewéi den Henri Losch iwwer de Roland Gaul schwätzt, dee fréiere Muséesdirekter, deen deemools den Tournage vun Die Zwee vum Bierg méiglech gemaach huet, kënnt dësen och nach laanscht an huet, Dobäi eng flott Begleedung, d'Enkelin vum General Patton.
D'Madame ass ganz interesséiert, dass den Henri Loge en Dréibuch zu engem Film iwwer de Krich geschriwwen huet. Och si bangt selwer e Stéck opzeféieren. Et kënnt een an d'Gespréich a gläichzäiteg mierkt een erëm, dee Krich ass eng Plaz, wou alles zesummekënnt, déi iergendwéi eenzegaarteg ass. An dat mécht, datt den Henri Losch och haut nach ëmmer en Dikrecher bliwwen ass, och wann hie scho laang net méi hei wunnt. Knapps ass Halloween eriwwer, scho kënne mer eis a Punkto Dekoratioun nees op d'Chrëschtzäit astëmmen. Sou dat ganzt Haus dekoréieren ass elo vläicht net eppes fir jiddereen. Een absolute Must, dee gëtt et awer, an zwar eng festlech Blummendekoratioun. A wee kéint eis do wuel am beschte beroden wéi d'Conny aus dem Blummebuttik Margréitchen.
Haut preparéiere mir ee klengt Arrangement fir Chrëschtdag. Dat kënnt der och ganz gutt selwer maachen, wann der e bëssen ee klengen Don hutt fir mat Blummen. Dat kënnt der iech iwwerall an sech histellen. Ech hu lo hei erausgewielt mat Bordeauxtéin a mat gëldenen Téin. Der kënnt der iech och bëssen an de Bësch puer Dänne siche goen. An dann huelt der iech eng Muss an da kënnt der dat bësse sou ronderëm picken. Also wann ee bësse wëll sammele goen, kann een och bësselchen Zapfen sammelen oder Käschten, da kann een eppes ganz Schéines domadder maachen. Voilà, also hei hunn ech zum Beispill lo Skimmier, do sinn och vill Leit déi hunn nach Skimmier am Gäert stoen, sou eppes kann een dra maachen. Dann hunn ech hei och nach zum Beispill esou kleng gëlle Bullen, déi kann dra stiechen. Sou, an hei ass och zum Beispill Taxus. Do kann och, wann ee mol een Aascht, deen ofgebrach ass, deen een am Gäert stoen huet oder sou, kann een och dra stiechen. Grad, wat ee grad prett huet. Also zum Beispiel hei och elo zapfen, do hunn ech en Drot, dann dréck, dann dréinen ech dat an da kann ech déi einfach ganz gutt esou do dra stiechen. Dat kann dann iwwerall duerch d'Arrangement esou maachen, ass dat bësse esou opgelockert. An hei hunn ech dann och nach esou kleng Kleesercher, déi hunn ech och scho vir gedrot. Déi kann een dann och esou dra stiechen, dann huet een eng schéi Fäerfkombi mat Gold a mat Rout, mee do ka jiddwereen herno maachen, wéi e wëll. Dat hänkt ëmmer e bëssen dervun of, wéi een doheem agrichelt, ob ee léiwer dat Wäisst, Cremt huet oder dat klassesch Rout. Gold, wéi gesot, dat ass ëmmer jiddferengem säi Goût. Voilà, sou plus ou moins ass et scho fäerdeg. Do kann een herno nach, wann een am gär do roun Ilex oder soss eppes drastiechen, dann huet ee schonn eng schéi Chrëschtdagsdeko. Also dat kann ee sech dann doheem histellen, wou ee grad am meeschten ass, wou een zum Beispill op den Dësch oder bei engem Familljefest op den Iessdësch. Voilà, da kënnt Dir Iech eng kleng Freed man an domat wënschen ech Iech schéi Feierdeeg.
Voilà, dat wor et fir eis Emissioun haut aus dem CNVH. Mir stinn elo hei am Shop vum Autosmusée, wou der ganz flott Gadgeten ronderëm d'Expositioune fannt. Also onbedéngt och hei mol passéieren. Wann der am Musée ënnerwee sidd, spéitstens den 11 ten Dezember sollt der souwisou heihinner kommen, well dann gëtt nämlech hei en Chrëschtpart offréiert. Den 11 ten an 12 ten Dezember ass natierlech och Adventshopping a ganz Dikrech, an de Weekend drop vum 17 ten bis den 19 ten soll dann jo och nees en Chrëschtmaart ofgehale ginn. An zu gudder Lescht nëmmen net vergiessen, iwwernächste Freideg a Samschdeg Do ass och nees Black Friday ugesot, der Chrëschtstëmmung dierft dëst Joer also näischt am Wee stoen. An domat soen ech iech fir haut Äddi, wënschen iech nach eng ganz schéin Zäit, bis a 4 Wochen nees.